Фарнон бадзурӕд нӕ Ирыстоны адӕм. Мӕнӕ иудзинадмӕ ӕрбацыдис фарстатӕ. Мын фарстатӕн дзуапп ратдзӕни Уарзӕты Толик.
Фӕрнӕйдзаг ут. Нӕ фыццаг фарста у ахӕм. Бардуаг, дуаг, зӕд цы стут у?
Бардуаг мӕ дуаг мӕ зӕд уыдон сӕ хон адӕмӕн уӕларвӕй зӕххыл цы тыхтӕй уыдонӕй чи ххуыс кӕны, уыдон. Эр бардуаг. Бардуаг у ахӕм, ӕмӕ барлӕвӕрд кӕмӕ ис, цыдӕр хъуыддагӕн цавӕрдӕр хиры. Ерӕй мӕнӕ куы зӕгъӕм цӕвиттон, уӕд рыны бардуаг. Рын йӕ бон байтауын кӕмӕн у, стӕй рын йӕ бон фесафын кӕмӕн у, ахӕм бардуаг, зӕгӕ, ома йын бар ис уыцы хъуыддӕгтӕ дӕттынмӕ, зӕгӕ. Дуаг уый та кусы, стӕй цӕуы уӕларвӕй цы зӕд ӕрцӕуы, йӕ уыимӕ зӕххыл цы тых кусы, йӕ уый бардуаг ӕмӕ дзуар ӕфтыд кӕны Содом кӕрӕдзиуыл. Дзуар хуыйны йӕ уый, ӕмӕ зӕд уӕле чи рцӕуы, стӕй зӕххыл цы дуагӕмбӕлы бардуаг нӕ фӕлӕ дуаг йӕ уый уый та у дуаг афтӕ нывдӕлтӕй афтӕ хуыдтой бардуаг дуаг ӕмӕ зӕд ахӕм цыбырӕй не ахӕм ӕмбарындзинад ис нывдӕлтӕй дыккаг фарста
на дыккаг фарста куыд ӕвзӕрстой адӕмы ныхасмӕ ӕмӕ йӕ уагӕвӕрд
Адӕмы ныхасмӕ ӕвзӕрстой куыд адӕмы ныхасмӕ хуымӕтӕг адӕймаг, мӕнӕ фидар зондыл хӕс чи нӕ у, ахӕм адӕймаджы, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, нӕ фарстой уыцы хабармӕ. Адӕмы ныхасмӕ ӕрвыстой ӕрмӕстдӕр дзырддзӕугӕ лӕг чи уыди, куырыхон лӕг чи уыди, ахӕм адӕмтӕ уыдис, Хуыцауыдауӕй йӕм зонд лӕвӕрд цыдис ӕмӕ уыцы зондӕй руаджы фарстой алы хабӕрттӕй, алы хъуыддӕгтӕй. Уырдӕм ма хаудтой уыцы ныхасмӕ Дзуары лӕггадгӕнӕг чи уыдис, стӕй дзуарлӕг чи уыди, тынг бирӕ зонддзинӕдтӕ кӕмӕ уыдис, уыдоны. Мӕ уыдон-иу ныхасы ӕрымбырд сты ӕмӕ уынаффӕ кодтой. Фӕлӕ уыдонӕй иу адӕймагӕн дӕр йӕхи уынаффӕ хъуамӕ закъонгонд ма уыдаид, алчидӕр загътаид йӕхи уынаффӕ. Ӕма Йосуг унаффӕтӕй иууылдӕр иумӕ нӕ баеу кодтаиккой, ӕма йӕ уыцы унаффӕтӕ чи сты, еудонмӕ гӕсгӕ уже хатдзӕг рахастаиккой, цы унаффӕ гӕнӕн хъӕуы уой, ӕма ууыл сразы уыдаиккой фылдӕр адӕм, нӕ куырыхондӕр адӕм чи сты, уыдон, ӕма дарддӕр та хуымӕтӕг адӕм чи сты, уыдонӕн сӕ куы рахастаиккой хурмӕ ӕмӕ сын сӕ куы загътаиккой, уӕд уже сӕ ахъуыды кодтаиккой, дон дӕр мӕнӕ афтӕ рӕстаг уыдзӕни мӕ уыцы хъуыддаг рӕстагӕн афтӕ хъуамӕ скӕнӕм, зӕгъгӕ. Ӕмӕ адӕмы ныхас афтӕ уыдис. Ӕндӕр мӕнӕ чидӕр иу уынаффӕ бакодта, ӕмӕ нӕ уый хъӕздыгдӕр лӕг у ӕмӕ йӕ зӕронддӕр лӕг у, зӕгъгӕ, мӕ уый уынаффӕмӕ байхъусӕм, зӕгъгӕ, афтӕ нӕ уыди. Не вдӕлтӕ йын ӕмбисонд ӕмбӕззади. Уыдис Зӕрондӕй ногӕй, дам, нӕу зонд, зӕгъгӕ, афтӕ загътой. Фӕлӕ стӕй гыццылӕй стырӕй нӕу. Фӕлӕ йӕ зонд кӕмӕн хуыздӕр скӕрддзӕнис, уый ничи зоны. Фӕлӕ адӕмы иумӕйаг зонд, зонд чи у, уый та у ӕппӕтӕй тыхджындӕр, зӕгъгӕ, афтӕ хуыдтой. Ӕмӕ уыцы ран нӕ барстой нӕдӕр хъӕздыгдзинадӕй, нӕдӕр мӕгуырдзинадӕй, нӕ ӕппӕтӕй хъӕздыгдӕр чи уыди, уый дӕр Байхъуыстай, дыппӕтӕй мӕгуырдӕр чи уыдис, мӕ зондджындӕр ӕмӕ дзырддзӕугӕдӕр чи уыди, йӕ уымӕ ирон ӕгъдаумӕ гӕсгӕ уыдис афтӕ. Уымӕй афтӕ бамбӕрстон, ома уже иннӕ адӕмӕн ӕххӕст хъуамӕ кӕной сӕ уынаффӕ чи уыд. Дӕ ныхас уыд, цӕмӕ уыди ныхас, мӕ ахӕм адӕмтӕ кодтой ӕндӕр ныхасы мидӕг ӕдылы галиу ныхӕстӕ чи кӕна, уыдон Нӕздысты. Бозын.
Гермӕ нӕ фарста.
Фыссынц ма нӕм уырыссагау дӕр. Мӕ сӕ куыд фыссынц, афтӕ дын сӕ бакӕсдзӕн ритуал. Уырыссагау ирон
Ритуал дирижа барани головы. Ну,
сархайдта чи сты, саруи куыд кувӕн кувгӕйӕ ӕппӕтӕй сӕйрагдӕр узӕгӕ сӕр ӕмӕ бӕрзӕй, стӕй иннӕ хӕйттӕ ӕвӕрдтой фынгыл хистӕр раззаг, афтӕ. Фӕлӕ сӕрмагондӕй сӕр чи у, уый кодтой цалдӕр дихыл. Сӕрыл уыди сыкъатӕ. Сыкъатӕ уыдон кӕддӕриддӕр ракодтой иумӕ. Сыкъатӕ уыдысты, мӕнӕ куыд уырыссагау зӕгъӕм, афтӕ уӕлахиз дӕр йӕ символ власти, уӕлдӕр, уӕлдӕр зондзинад, уӕлдӕр мӕй уыдон ауыгътой кӕмдӕр йӕ цӕджындзыл, йӕ кӕмдӕр кувӕндоны хуылфы сыкъайӕн ахӕм нысан уыдис. Сыкъа уый нуазгӕ дӕр дзы кодтой, сыкъайы сӕрыхӕйттӕ йой йӕ иу, уый афтӕ. Сӕрам уыди бынӕй ӕфсӕр, ӕфсӕрам уыди дзоныгътӕ, Мӕ ӕфсӕр чи у, уымӕн йе взаг, стӕй йӕ дзидза уыдон хаудтой кӕстӕриуӕггӕнджытӕ, уыдонӕн сӕ лӕвӕрдтой. Йӕ ӕфсӕры дзоныгътӕ чи сты, уыдонӕй та ма-иу кодтой, куы сӕ ссыгъдӕг кодтой, уӕд цавӕрдӕр хабарыл хӕцгӕ, зӕгъгӕ, афтӕ. Мӕнӕ куыд фӕрсгӕ, зӕгъгӕ, мӕнӕ ахӕм хуызы йӕ кодтой. Ӕфсӕры зонӕ кӕд исчи федтауы, уымӕй, уӕд мын афтӕ кӕрӕдзиуыл сӕ бон ныххӕцын у. Мӕ сӕ афтӕ бакодтой, ӕмӕ сӕ асастой. Ӕмӕ кӕд кӕцы рахиз зоны расӕтта, ӕви галиу зоны расӕтта, ӕмӕ цавӕрдӕр фарстайы усвӕрдтой, ё цы хъуыддаг нын рӕстаг уыдзӕн, ӕви нӕ уыдзӕн. Ӕмӕ кӕд рӕстаг уыдзӕн, уӕд рахиз зоны, галиу зоны асаста, значит, рӕстаг уыдзӕн. Кӕд Гал-иу дзоныгъ, рахиз дзоныгъы ӕрсӕтта, уӕд та уыцы хъуыддагӕй ницы рауайдзӕни, чы ма йӕ нӕ хъӕуы кӕнын, зӕгӕ уыцы зонддзинад дӕр ма сӕм уыди дзоныгътӕн. Уымӕ йеддӕмӕ йӕ иннӕ хай уыдис хъус, рахиз хъус, зианы мидӕг та галиу хъус, уый ралыг-иу кодтой, ме кӕстӕртӕ ма лӕвӕрдтой, нӕ кӕстӕртӕ хъусаг куыд уой, стӕй хорздзинӕдтӕ куыд хъусӕм, зӕгӕ кӕстӕртӕй йе та зианы мидӕгтӕ дӕтгӕ нӕ кодтой, ӕрӕвӕрдтой уый ахӕм фыддзинӕдтӕ, куыннӕ хъусӕм, къаддӕр куыд уый зӕгъы, афтӕ уый нӕ лӕвӕрдтой. Фӕлӕ цины мидӕг рахиз куси алӕвӕрдтой кӕстӕртӕн афтӕ. Вот. Уымӕй йеддӕмӕ ма уыдис сӕрдугъӕд ихы куы акодтой, уӕд йӕ хуылфы сӕрымагъз систой. Мӕ сӕрымагъз чи у, уый-иу радтой кӕстӕртӕн дӕр, хистӕртӕн дӕр дзы уыди, фӕлӕ кӕстӕртӕн дӕр, ома, дам, зондӕй фидар куыд кӕной нӕ кӕстӕртӕ, уыцы нысан дӕр уыди. Ӕр сӕрхӕйттӕ уыцы ритуал уыцы дауцӕн уыди сӕрӕн. Иннӕ фарст. Ӕмбӕрстон.
Когда носили маски у осетин, в какие праздники Какое значение они носили? Уый цы фарста у хуыз, хуыз хуыйны? Уый маскӕ, зӕгъгӕ, уый хуыз, хуыз цы у, хуыз мӕнӕ чындзыл дӕр кодтой, чындзӕн цы хуыз бакодтой, йӕ хуызисӕг, зӕгъгӕ, хуыз уый тыххӕй кодтой чындзыл, ома куы йӕ рацӕй кӕной ӕмӕ йӕ йӕ цӕрӕн хӕдзармӕ куы фӕцӕй кӕной, уӕд цалынмӕ йӕ хӕдзармӕ бахиза, уӕдмӕ йын хъуамӕ йӕ хуызӕй уа йӕ цӕсгом ӕхгӕд. Ома, цӕстдзыд ма фӕуа, исчи йын галиу исты ныхас, уыдӕттӕ йын тарстысты мӕнӕ куыд ӕвгырхауынӕй зӕгӕ, афтӕ. Ӕмӕ хуыз уыдис ма ахӕм хуыз. Уымӕй йеддӕмӕ ма уыди мӕнӕ ног бонты маскарад кӕй хонынц, йӕд бирӕ рӕтти уӕртӕ кӕнынц ӕндӕр паддзахадты дӕр уый та ахӕм хуызтӕ ӕмӕ бакодтой алыгъуызон хуызтӕ мӕнӕ сыкъадин хуызтӕ науӕд ӕндӕр исты хуызтӕ ома ног аз куы рцӕуы уӕд ӕвзӕрдзинӕдтӕ чи сты стӕй хорздзинӕдтӕ уыдон мӕнӕ барӕныл бӕрӕгау афтӕ дыууӕтӕ дӕр ӕмхуызон вӕййынц кӕцытӕ фӕуӕлдӕр уыдысты къаддӕр ӕмӕ фылдӕр зӕгӕ, ӕмӕ-иу сӕ цӕсгӕмттӕ бабастой, бакодтой уымӕй, ӕмӕ афтӕмӕй зылдысты хӕдзаронтӕ, хӕдзаронтӕ зӕгӕ, уымӕн цӕмӕй ма базона йӕ нӕ фыдхабары, хорз хабары, афтӕтӕй мӕн уыди йосы нысан, хуыз, цӕсгомы хуыз чи у, бамбӕхстой, ӕмӕ йыл бакодтой ӕндӕр хуыз, зӕгӕ. Йӕ хуызӕн уыцы хабар и, маскарад кӕй хонцой. Уыд бирӕ ныхас ис уыцы фарстатыл, дарддӕр сын дзурӕн и бирӕ алцӕуыл дӕр, фӕлӕ сӕ цыбырӕй дзурӕм автор, мӕнӕ куыд ӕмбарой сӕ адӕм афтӕ. Так, ну, иннӕ фарста. Конь с тремя ногами. Почему его так изображают на картинах? И такого коня нашли в Рекоме при раскопках. Мы уже фарстаны, фӕлӕ дам ӕй ссардтой, уымӕ афтӕ зӕгъынц. Барын бамбӕрстам ӕй. Кон с тремя ногами. Уый, конечно, уый, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, уый мӕнӕ символикон ӕгъдау зӕгӕн. Уастырджи бӕхчи у, уый дам ӕртӕ къахыг уыди зӕгӕн у, нарты кадджыты нӕ фыдӕлтӕ кӕй ныууагътой аргъӕутты хуызы, уыцы аргъӕутты хуызы гӕсгӕ йӕ иу къах, дам, бирӕ ратыдта ӕмӕ ӕртӕкъахыг бӕх ӕртӕкъахыг тыххӕй рауади, зӕгъгӕ. Фӕлӕ йӕ философон, йӕ бындурон зонддзинад уымӕн уый мидӕг нӕй. Ӕртӕ уыдис, ӕртӕ у мӕнӕ нӕ дунейы цы мӕнӕ уырыссагау это радтой уырыссагау зӕгъӕм в общем трехмерное пространство зӕгӕ хӕры афтӕ дӕргъ уӕрх ӕмӕ бӕзнӕн цы у зӕгӕ хӕргӕ уый уый йӕ иу хабар нӕ дунейы пространство йӕ рол дих кӕн ӕндӕр ын ницӕуыл адих гӕнӕн ис ӕртӕкъахыг зӕгӕ уой фӕлӕ йӕ иннӕ мидис чи уый ис уый мидӕг ӕмӕ ирон адӕм чи уыдысты уыдонӕн уыдис ӕртӕ уӕладзыг, ӕртӕ уровен, мӕнӕ уырыссагау тайы зӕгъӕм, ӕртӕ уровен зонддзинады кӕй хуыдтой, уый. Фыццаг уровен зонддзинад, уый иу, дыккаг зон уровен зонддзинад, уый дыккаг, стӕй ӕртыккаг. Хер, уыцы уровентӕ чи сты, уый Уастырджи, ома Йӕ уӕл къахдзӕфы къӕхтӕ, ома къӕхтӕй цӕуы адӕймаг, ӕмӕ иу къахдзӕф акодта, уӕд йӕ иу къах, йӕ иу зондзинад, дыккаг къахдзӕф йӕ дыккаг зондзинад, ӕртыккаг къахдзӕф йе ртыккаг зондзинад. Цыппӕрӕм къахдзӕф чи у, уый уже Хуыцаумӕ хӕццӕ кӕны, ӕмӕ йын уый зӕххон адӕмӕн лӕвӕрд не рцыд иу зондзинад. Ӕмӕ йын бирӕ, ома йӕ атыдта йӕ цыппӕрӕм къахдзӕг, уый уый хуыдтой Ӕртыкка цыппӕрӕм зондзинад чи у, уже лӕвӕрд ӕрцыдис йе рнӕвдӕлтӕ йӕ куыд ӕмбӕрстой, уымӕ гӕсгӕ дӕлдзӕхоны зондзинӕдтӕ чи уыдысты, ме дӕлдзӕх фӕкодта зӕгӕгой, ӕмӕ уый уӕлдзӕхынӕй йӕ цыппӕрӕм къах чи у, уый дӕлдзӕхы ис ӕмӕ мах мӕнӕн мадтой Уастырджийӕн, Уастырджи дӕлдзӕхмӕ нӕ цӕуы. Йе ахӕм ӕмбарынадон уыди. Ну, философон ӕмбарындзинад уый, конечно, кӕй йӕ зӕгъын хъӕуы, фӕлӕ афтӕ, вот

йӕ ӕртӕ къахы цӕуы уӕларвмӕ, фыццаг, дыккаг, ӕртыккаг зондзинад. Цыппӕрӕм, бирӕгъ ын кӕй атыдта, зӕгъгӕ, бирӕгъ та уый хоны, цома дӕлимон, галиугӕнӕг чи у, уыимӕ йӕ дӕлдзӕф фӕкодта ӕмӕ йе цыппӕрӕм къах уырдӕм ацыди, зӕгъгӕ, афтӕ. Уыцы зондзинӕдтӕ мах нӕ хъӕуынц, зӕгъгӕ, мӕ йӕ ратыдтой уырдыгӕй.

Ростӕ ӕртӕккӕ ӕркӕй дзурӕм мах, уый нӕ фыдӕлтӕ ӕрхастой уыцы ныхас, мӕ аргъау хуыздӕр, конечно, кӕмдӕртӕ баззади, афтӕ, фӕлӕ йӕ наукон иртасӕн институтты ӕртӕккӕ мӕнӕ мах куыд радзырдтам, куыд зӕгъынц, уый уыди ахӕм заманты ӕмӕ йӕ нӕ на истой зӕрдӕмӕ Ногтвежал серьезно воспринимали и всего махицӕн ӕмӕ не нӕвдӕлтӕ ахастой уый мырдтӕм семӕ дзы ныхӕстӕм нымӕц махмӕ сбӕззӕд уый дӕр тынджы. Ӕмӕ ӕмӕ иу фарста ис, уый дӕр у ӕвӕццӕгӕн баст у уыцы фарстам, ӕмӕ нӕ раздӕр цы загътой, почему фынг трехноги?
Уый дӕр мын ӕй ӕркӕй радзырдтон, ой, ӕртӕ къахыг, стӕй канд фынг нӕ, фӕлӕ мӕнӕ ма историйы дӕр баззади, земля стоит на трех китах, зӕгъгӕ, афтӕ ӕртӕ, ӕртӕ символ, ӕртӕдзыхон, зӕгъгӕ, ӕртӕ, уыдон сты, мӕнӕ кӕй загътам, Уастырджи бакъахта, зӕгъгӕ, ӕртӕ урӕбен зонындзинады сты уыдон. О, мӕ фынг чи у, уый дӕр йӕ уый тыххӕй фынгыл кӕнынц, кургӕ фынгӕй Хуыцаумӕ кувынц, ӕмӕ ӕртӕ къахыл ӕвӕрынц, нӕ фыдӕлтӕй ӕртӕ къахыл йӕ уый тыххӕй ӕвӕрдтой, ӕмӕ ӕртӕ зонддзинады цӕуынц. Фыццаг, дыккаг, ӕртыккаг, фыццаг, дыккаг зонддзинӕдтӕ кодтой зӕххыл ахуыр, ӕртыккаг зонддзинад чи у, уый та сын лӕвӕрд цыдис уже уыдонмӕ гӕсгӕ уӕларвӕй алы адӕймагдӕрӕй уже дыууӕ зонддзинады чи сахуыр кодта, уый йӕ уӕларвӕй иста ӕртыккаг зонддзинад уже мӕнӕ фынтӕм гӕсгӕ, уыцы адӕмы хуыдтой мӕнӕ куыд дзуарлӕгтӕ зӕгӕ, афтӕ, ну, уырыссагау та пророктӕ зӕгӕ, афтӕ. Ӕртыккаг зонддзинад онг чи схӕццӕ ис, уый.
Бамбӕрстон. Йе рмӕдзы мӕнӕ иу фарстайӕн ахӕм ис. Что значит колесо Балсага? Ну, колесо Балсага малсӕджы цалхсӕгӕ уый малсӕгы хуры бардуагы хуры чи уый, фӕлӕ колесо малсӕгӕ уый у стыр мӕнӕг зӕгъӕм философон цалхсӕгӕ. Уый у над дунейы зылд, над дунейы мидӕг стъалытӕ, хур, стӕй цавӕрдӕр ивддзинӕдтӕ куыд цӕуы, афтӕ, стӕй иу эрӕйӕ иннӕ эрӕмӕ куыд зилы, афтӕ. Еры фыдӕлтӕ иу афтӕ загътой, иу, уымӕн йӕ урссагау зӕгъӕм, иу цивилизацийӕ иннӕ цивилизацийӕ. Мӕрмӕ кӕрмӕ кӕрӕфы заманы размӕ цы цивилизаци уыдис, цы адӕмтӕ цардис, уи кармӕ карӕп, ома мӕнӕ великий потоп, стӕй великое олединение. Уой размӕ цы адӕмтӕ царди, уи размӕ цы цивилизаци уыди, уыдонӕй махмӕ мӕнӕ цы баззади нард кадджытӕмӕ, ӕндӕрдӕртӕ, гыццылдӕртӕ, иксо, ӕндӕр иннӕтӕ сӕфт ӕрцыдысты. Ӕмӕ гьер малсӕджы цалх та цы у, йӕ иу къӕпхӕнӕй иннӕ къӕпхӕны ӕхсӕн цӕуы иу ерӕ. йӕ иннӕ къӕпхӕнмӕ узӕг куы ахиза ӕмӕ уыйбӕрц куы зила, уӕд та йӕ иннӕ еры. Мӕ афтӕ зилы кругом Алсӕджы цалх. Нарты кадджыты фыст ис, Сосланы йӕ астӕуыл алыг кодта Малсӕджы цалх. Ома Сосланы цы хуыдтой, Сослан уый лӕггзӕгӕ, фӕлӕ йӕ астӕуыл куыд алыг кодта, ома Сослан уый символически уыди цавӕрдӕр цивилизацийы астӕумагъз, ӕмбӕрстай, цавӕрдӕр цивилизацийӕн йӕ астӕумагъз, ну, Нартӕн, Нарты цивилизацийӕн йӕ астӕумагъз уыдис. Ӕмӕ рӕстӕг куы рацыдис, нымал сӕ цалх куы ӕрзылди, уӕд ӕй астӕуыл алыг кодта ӕмӕ ус цивилизаци ахаудтаи фарсӕй. Все, мын ӕртӕккӕ мах цивилизаци куыд цӕуы? Иннӕрдӕм уый дӕр афтӕ ис, ӕндӕр диссаг ницы. Зӕххыл ивд цӕуы иу эрӕйӕ, иннӕ эрӕмӕ цӕуы ивд, нӕ уымӕн бауромӕн нӕй. Иу адӕмтӕ иу ӕрцӕуынц, иннӕтӕ ацӕуынц, афтӕмӕй. Афтӕ зилы круг. Уыцы круг чи у, уый та дарддӕр зилы, мӕнӕ куыд дӕ зӕгъынц, уырыссагау по спирали, афтӕ. Спирал чи уый дӕр кӕны йӕхи ӕфсоби круг. Мӕнӕ цал къӕпхӕн ис Къӕпхӕнты ныжас. Кӕмӕн Малшойы цалхын. Малшойы цалхын куыд загъта ма размӕ дӕр кӕмӕй дзырдта Малшойы цалхын цал йӕ арвырдыны цал цветы цал йӕ хуызы йӕ уал къӕпхӕны ӕмбӕрста. Авд.
Авд. Авд у музыкӕйы авд нотӕй авд у афтӕ авд къӕпхӕны. Иу ерӕ, иннӕ ерӕ, иу ерӕ, иннӕ ерӕмӕ афтӕ авд ерӕйыл куы рзилы уӕд. Дӕр хорз зондзинӕдтӕй пайда кодтой нӕ рагфыдӕлтӕ. Бузныг, Тодо, Перманӕн фарстатӕ радтой мӕ Дӕхицӕн исты фӕнды адӕмӕн зӕгъын?
Мӕхицӕн сфӕнды адӕмӕн фарстатӕ дӕттын, дӕттут фарстатӕ, ну, ӕз дӕр се ппӕты кӕй зӕгъын хъӕуы, уыйбӕрц нӕ зонын, фӕлӕ мӕ бон цы уа, уымӕй у фарстатӕн дзуапп ратдзынӕн, фыдӕлтӕй нын цы баззади, уыдонӕй Ахуырзагы гыццылӕй фӕстӕмӕ цымыдис кодтон уыцы зондзинӕдтыл. Скъолайы уыйбӕрц куы нӕ ахуыр кӕнон, уӕддӕр уыдон мӕм диссаг кастысты. Мӕ хистӕрты фарстон мӕ сӕ иу бахъуыды кодтон. Ныр уый мӕнӕ куыд фӕзӕгъынц, адӕймагӕн йӕ туджы уыд изӕры афтӕ. Мӕ уымӕ гӕсгӕ сӕ бахъуыды кодтон, цы дзырдтой, уый.

Ирыстоны адӕм иудзинад ком уырдӕм фыссут